Siamai, diolch yn fawr am eich gwylio ar yr fideo hwn. A fan yma, dwi'n mynd i gyflwyno'r er cyfres newydd o'r penodau um, ar gyfer nofel Anglin a Cymeriad gyda'r enw Lleon. Ond hefyd, dwi'n eisiau i arloesi y ffordd newydd o um, dysgu gerdded newydd ar gyfer yr um, myfyrwyr sydd yn ychydig yn y safon yn uwch na'r y safon ar gyfer y dechreuwyr, felly mae'r yr yym cyfres o'r penodau hyn yym ar gyfer y nofel ynglyn â'r cymeriad Llion yn yn ei yym amcanu yym tuag at y yr myfyrwyr ar yr safon neu gwastad-lun o'r rhagorol yym sydd wedi ei yym dysgu ar gyrfa sylfaenol ac maen nhw'n eisiau i mynd ymlaen gyda'r yr gerfa yn echddig yn fwy rhagorol. Felly y mae'r yr ffefydedd o'r yr penodau yr un fel um, o'r blaen gyda'r er enghraifft uh, cyfres um, a gefr gwion ond Dim ond y Magadani nawr y mae'r yr gerfydd yn echdig yn fwy um, rhagorol ac hefyd um, yn ytrach na um, defnyddio uh, testyn i arddangos y testyn ar gyfer pob un penod o'r nofel, um, dwi'n mynd dim ond i llefaru um, y gereu, um, ac nid i'w um, arddangos nhw um, ar y sgrin. Felly dwi'n mynd ddim ond i arddangos yr gerfa ar y sgrin. Cyn i ddechrau yr cyfres neu yr nofel, dwi'n mynd i cyflwyno fe um, i esbonio um, y cefnder ac i esbonio y cyfoeth um, neu'r y proses o'r sut delais i i'r er, cyfredaeth o'r uh, cyf, uh, o'r er, um, penodau fan yma. o'r yr cyfres fan yma. Felly, beth dwi'n yn gwneud yn arferol pan dwi'n um, eisiau i datblygu fy gwybodaeth o'r uh, erfa um, union anediaeth yw, dwi'n cadw rhestr o gerau um, nid yn angenrheidiol i fod gerau sydd yn newydd i mi, ond pan ydyn ni'n yn, um, dysgu ar iaith, um, mae angen i ni ochr amser I gadw yn gyfrth gyda'r geiriau o'r iaith. Felly, um, efallai, os nad ydym ni'n yn darllen neu yn cyfathrebu neu'n defnyddio yr iaith yn beneddol, felly mae'n mor hawdd i um, llithro allan o gyfrth um, gyda'r iaith ac oherwydd hynny mae'n mor hawdd i um, anghofio ac i fod yn yym yn angysbell oddi wrth y geriau. Felly, um, ac um, yn cynlun, cynlyniad o hynny, ar hyn yn gallu um, colli dealltwriaeth o'r um, geriau, yn enwedig y rhai sydd um, weddol yn prinach nac a rhai sydd yn am ychydig yn fwy cyffredinol. Felly, os ydyn er, er enghraifft yn gweled neu gwylio'r uh, teledu um, neu ar yn gwrando ar y uh, radio. Felly, ydyn yn gallu cadw am cyffwrdd gyda'r uh, gerfa, Ond, um, pan ydyn ni'n um, eisiau i ehangu um, ein gwybodaeth um, i'r um, adaloedd o'r iaith sydd yn ychydig yn fwy abenigaidd, er enghraifft, mae'n um, ar yn gallu um, colli y cyffordd gyda'r agerau hyn. Uh, felly, ac efo hyn, dwi'n yn cadw rhestr o gerau newydd i mi pan dwi'n yn dod o hyd o gerei neu gerdded sydd yn newydd. Ond hefyd, uh, dwi'n yn cadw ar, yn yr un rhestr y gerei sydd dwi'n yn temlo i fod yn prinach um, na'r eraill. Er enghraifft, um, gyda'r y gar cyfwaith. A beth ydy y gar cyfraith? Uh, cyfwaith neu cyfrwaith. Felly mae'r uh, hwn yn ystyru a gair proses, felly rydyn ni'n dod o hyd o'r gair proses yn beunyddiol pan ydyn ni'n yn gwrando um, um, er enghraifft ar y radio neu um, gwylio ar y teledu, ond pa faint o weddi ydyn ni'n yn dod o hyd o'r gair cyfoeth i ystyru proses. Felly mae'r er, gair sydd yn uh, ymhlith y rhai sydd yn prinach, felly pan dwi'n yn dod o hyd neu dwi'n yn eisiau i ddefnyddio y gair hwn, um, mae'n angen i mi, efallai, fel rhywun sydd um, eisiau i dyblygu uh, fy maestrolaeth yn y iaith, i fod um, yn gallu dod o hyd o'r er, um, geri hyn um, yn hawdd ar y pwynt o'm bysedd. Uh, felly, dyma y rheswm pam dwi'n cadw ar uh, gerau prenach hefyd. Pan dwi'n yn dod hyd o'r er enghraifft um, pob tro uh, 8 ar hugain o'r geriau i mewn yn y rhestra, dwi'n yn creu y rhestra newydd yn y ffal newydd. Felly, y rheswm ar gyfer hynny yw um, pan ydyn yn gweld um, neu edrych ar yr cwrs a mae gyda ni um, yn pob un penod am um, dim ond yr wyth ar hugain gair. Y rheswm a gyfer hyn yw a rydyn ni'n gallu canu y gerau um, wyth ar hugain ohonyn nhw gyda'r alaw o'r babar defaid di Felly, dyma'r sêl o'r pum pennod i mewn yn y nofel. Ynglyn â'r nofel, mae'n gyda fe yr hanes o'r cymeriad Llion, gyda'r dechreuad, canol ac hefyd yr diwedd. Felly, yr hyn yn cadw y diwedd yn cyn pelled â phosib i um, cadw yr um, hanes neu uh, ymadrodd o'r digwyddiadau um, sydd yn digwydd i'r um, lleon yn parhau, ond um, mae'r hyn sydd yn cadw y diddordeb o'r darllenwr. Felly, um, dyma'r uh, sel neu'r cyfoedd lle yr hyn yn gallu dod o hyd o'r uh, strwythur i um, ysgrifennu y penod um, pob tro pan ydyn ni'n gallu dod hyd o pob casgliad o'r wyth o'r hugain o eriau, ydyn ni'n gallu creu y penod newydd ar gyfer yr blaendethiad o'r hanes ynglyn â'r uh, cymeriad Cleon Eamon yn y nofel hwn. Felly, yr hyn yn nawr yn parod i dechrau y nofel ynglyn â'r cymeriad Llion. Nawr, y safon ar gyfer y dechreuwyr. Felly, mae'r er, um, cyfres o'r penodau hyn um, ar gyfer y nofel ynglyn â'r cymeriad Llion yn, yn ei um, amcanu yym tuag at yy yr myfyrwyr ar yr safon neu gwastad-lun o'r rhagorol yym sydd wedi ei yym dysgu ar gyrfa sylfaenol ac ma' nhw'n isie i mynd ymlaen gyda'r yr gyrfa yn enwedig yn fwy rhagorol felly y ma'r yr celfyddyd o'r yr penodau, yr un fel um, o'r blaen, gyda'r, er enghraifft, uh, y cyfres um, ar gyfer gwion, ond dim ond uh, mae gyda ni na'r y mae'r uh, gerfa yn echtig yn fwy um, rhagorol ac hefyd um, yn hytrach na um, defnyddio uh, testyn i arddangos y testyn ar gyfer pob un penod o'r nofel, um, dwi'n mynd dim ond i llefaru um, y gereu um, ac nid i'w um, arddangos nhw um, ar y sgrin, felly dwi'n mynd ddim ond i arddangos yr gerfa ar y sgrin fel uh, rhain fan yma. Felly, um, cyn i ddechrau yr uh, cyfres neu yr uh, nofel, dwi'n mynd i cyflwyno fe um, i esbonio um, y cefnder ac i esbonio y cyfoeth um, neu'r y proses o'r sut um, uh, um, delais i i'r uh, cyfrydaeth O'r penodau fan yma, o'r cyfres fan yma. Felly, beth dwi'n yn gwneud yn arferol pan dwi'n eisiau i datblygu fy gwybodaeth o'r arfer am union aneddiaeth yw dwyn a cadw rhestr o geiriau, a nid yn angenrheidiol i fod geiriau sydd yn newydd i mi, ond pan ydyn ni'n yn um, dysgu ar iaith, um, mae angen i ni ochr amser i cadw yn gyfyrth gyda'r uh, geiriau o'r iaith. Felly, um, efallai, os nad ydyn Dyn ni yn darllen neu yn cyfathrebu neu'n defnyddio yr iaith yn beunyddiol, felly mae e'n mor hawdd i um, llithro allan o gyfforth um, gyda'r iaith ac oherwydd hynny mae e'n mor hawdd i um, angofio ac i fod yn um, an angysbell oddi wrth y geriau. Felly, Um, ac um, yn cynlun, cynlyniad o hynny, ar rydyn yn gallu um, colli yr um, dealltwriaeth o'r um, geriau, o'r rhai ger, eriau enwedig, yn enwedig y rhai sydd um, weddol yn prinach na'r rhai sydd yn um, ychydig yn fwy cyffredinol. Felly, os ydyn er enghraifft yn gweled neu gwylio'r yr teledu yym yn y sianel ar gyfer Cymraeg pob dydd ar S4C um, neu ar yn gwrando ar yr BBX um, ar gyfer yr Radio Cymru pob dydd, felly yr hyn yn gallu cadw am gyffwrdd gyda'r uh, gerfa, Ond, um, pan ydyn ni'n um, eisiau i ehangu um, ein gwybodaeth um, i'r um, adaloedd o'r iaith sydd yn ychydig yn fwy abenigaidd, er enghraifft, mae'n um, ar yn gallu um, colli y cyffordd gyda'r agerau hyn. Uh, felly, ar gyfer hyn, dwi'n yn cadw rhestr o gerau newydd i mi pan dwi'n yn dod o hyd o gerei neu gerdded sydd yn newydd ond hefyd a dwi'n yn cadw a yn yr un rhestr y gerei sydd dwi'n yn temlo i fod yn prinach um, na'r eraill er enghraifft um, gyda'r y gar cyfwaith a beth ydy y gar cyfraith a cyfwaith neu cyfrwaith felly mae'r uh, hwn yn ystyru a gair proses, felly rydyn ni'n dod o hyd o'r gair proses yn beunyddiol pan ydyn ni'n yn gwrando um, um, er enghraifft ar y radio neu um, i gwylio ar y teledu, ond pa faint o weddi ydyn ni'n yn dod o hyd o'r gair cyfoeth i ystyru proses. Felly mae'r er, gair sydd yn uh, ymhlith y rhai sydd yn prinach. Felly, pan dwi'n yn dod o hyd neu dwi'n yn eisiau i ddefnyddio y gair hwn, um, mae'n angen i mi efallai fel rhywun sydd um, eisiau i dyblygu uh, fy maestrolaeth yn y iaith ei fod um, yn gallu dod o hyd o'r er, um, geri hyn um, yn hawdd ar y pwyntiau o'm bysedd. Uh, felly, dyma y rheswm pam dwi'n cadw ar uh, geri prinach hefyd. Pan dwi'n yn dod hyd o'r er enghraifft um, pob tro uh, wyth ar hugain o'r geiriau i mewn yn y rhestrau, dwi'n yn creu y rhestrau newydd yn y ffeil newydd. Felly, y rheswm ar gyfer hynny yw um, pan ydyn ni'n yn gweld um, neu edrych ar yr cwrs, uh, mae gyda ni um, yn pob un penod um, dim ond yr wyth ar hugain gair, Y rheswm ar gyfer hyn yw y rydyn yn gallu canu y gerei am wyth ar hugain ohonyn nhw gyda'r yr alaw o'r yr babar defaid du. Felly, dy- dyma'r y sel um, o'r y pwp un penod i mewn yn y nofel. Ynglyn â'r nofel, um, mae'n gyda fe yr

Ond mae'r hyn sydd yn cadw y diddordeb o'r darllenwr. Felly, dyma'r yr sel neu'r y cyfoeth lle yr hyn yn gallu dod o hyd o'r uh, strythyr, strythyr i um, ysgrifennu y penod Ond pob tro pan ydyn yn gallu dod o hyd o pob casgliad o'r wyth o'r hugain o eriau, ydyn yn gallu creu y penod newydd ar gyfer yr blaendethiad o'r hanes ynglyn â'r cymeriad Cleon Eamon yn y nofel hwn. Felly, yr hyn yn nawr yn parod i dechrau y nofel ynglyn â'r cymeriad Llion.